Mũikaria witũ mũtheru wa Isiraeli, arĩ na itunga rĩa ũnene mũtwe-inĩ wake, na nĩ agathana kuuma gĩturi kĩa iria nginya mũthia warĩo, na kuuma rũĩ nginya mĩhaka ya thĩ yothe. Mwathani mũnene ũrĩa ũgooka.

Mwathani nĩagaikũrũka o ta mbura igũrũ rĩa rũũa rũtarĩ rũhare, na mĩthenya-inĩ yake nĩgũkagĩa na waragania na ũingĩ wa ũiguani, na anene othe a thĩ nĩmakamũtĩĩa, irĩndĩ ciothe nĩikamũtungata. Mwathani mũnene ũrĩa ũgooka.

Nake nĩ akaiguĩra athĩni ake tha. Igũrũ nĩ riurime na matu nĩ moirie mũthingu, tĩri nĩ watũke na ũmerithiĩ mũhonokia. Mwathani ũtũririkanie na ũtũng'etie na ũhonokia waku, Mwathani ũtuonie tha ciaku na ũtũnengere ũhonokia waku. Mwathani rekia gatũrũme. mwathani wa thĩ, kuuma ihiga rĩa werũ nginya kĩrĩma kĩa mwarĩ wa Sioni. Mwathani Ngai wa mbũtũ ũka ũtũhonokie, ũtuonie ũthiũ waku na nĩtũkahonoka. Ũka mwathani ũtũng'etie na thayũ, nĩguo tũkene mbere yaku na ngoro hingu. Nĩgetha Mwathani tũmenye njĩra yaku, gũkũ thĩ na ũhonokio waku thĩinĩ wa irĩndĩ ciothe. Mwathani arahũra hinya waku na ũũke, nĩguo ũtũhonokie. Ũka Mwathani ndũgaikare, ohorera kĩrĩndĩ gĩaku maũru makĩo. Hingũra matu na ũikũrũke. Irĩma nĩ igatweka mbere yaku, ũka mwathani na ũtuonie ũthiũ waku, we ũikaraga igũrũ rĩa kerubimu. Arokumio Ithe na Mwana na muoyo mũtheru. Ndakĩambĩrĩria rĩu na hĩndĩ ciothe, na magana-inĩ ma mĩaka nĩ gũtuĩke guo. O nĩ gatũrũme gatarĩ gathũkia, nĩ gagũka karĩ ka mũtongoria, ta mũtongoria nĩ ũndũ witũ, karĩa ka mũthemba wa Melkizedeki. Nĩgatuĩkire mũthĩnjĩri Ngai tene na tene na mĩaka na mĩaka. We nĩwe mũnene wa waragania na njiarwa yake ndĩrĩ na iminĩro. Ngai arogathwo. One na kayũ kanene nĩakanina maũru mothe, iroto ciothe nĩikora, Yesu nĩakoima matu-inĩ.

Bigi ĩtoĩ mũthuri nĩyagĩire na mwana nda, ũkumio rũgĩa kwa ithe na mwana wake wa mũmwe, hamwe na muoyo mũtheru magana-inĩ ma mĩaka. Mũthenya wa ikũmi na inyanya. Adonai nĩ mũtongoria wa mũciĩ wa Isiraeli, ũrĩa weyoneire Musa kĩhinga-inĩ kĩa mwaki, na ũkĩmũnengera rĩathana kĩrĩma-inĩ gĩa Sinai, ũka ũtũhonokie na hinya wa guoko guoko gũtambũrũkie. Rwĩmbo rwa Maria. Ngoro yakwa nĩ ya gatha mwathani, na muoyo wakwa nĩ wakenire, thĩinĩ wa Ngai mũhonokia wakwa, amu nĩ arorire wĩnyihia wa ndungata yake, na nĩ ũndũ wa hau ndũrĩrĩ ciothe nĩ ikandua mũkeni. Kĩhooto gĩothe nĩ anjĩkire maũndũ makaru, Na rĩĩtwa rĩake nĩ rĩthuure. Na tha ciake nĩ itũire thĩinĩ wa njiarwa ciothe iria imwĩtigagĩra. Nĩ eekire ũndũ ũrĩ hinya na guoko gwake, akĩhurunja etĩ-inĩ matarania ma ngoro ciao. Nĩ aaigire thĩ ya arĩa anene, Akĩnenehia arĩa anini. Nĩ aahũũnirie ahũtu na mawega. Akĩrekia itonga theri. Agĩĩtĩkĩria Isiraeli ndungata yake. Akĩririkana tha ciake. Ta ũrĩa eerire maithe maitũ. Abrahamu na njiarwa ciake hingo ciothe. Arokumio Ithe na Mwana na muoyo mũtheru, ta kĩambĩrĩria rĩu na hingo ciothe, na magana-inĩ ma mĩaka nĩgũtuĩke ũguo. Nĩ tũhoe. Hiũha Mwathani nĩ tũgũthaitha ndũgaikare, na ũtũgwatie ũteithio wa hinya wa igũrũ, nĩgetha arĩa mehokete thĩinĩ wa tha ciaku momĩrĩrio nĩ ũmakũrũ wa ũũkĩ waku, we ũtũraga na wathanaga mahinda-inĩ mothe ma mĩaka, nĩ gũtuĩke ũguo. Na rĩtwa rĩa Ithe, na rĩa Mwana, na Roho Mũtheru, nĩ gũtuĩke ũguo.